laha hi nga fika hi vona Gondy Boy lowo duma a post ka xiyenge xa mabulo xa Facebook. Gondy Boy u fike a tsala post ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha ku nga fika ku vekeriwa swithombe swimbirhi swa ti-poster leti kombisaka ti-birthday celebration ya yena na ya Shamakhombo. Se Gondi Boy a nga kona eka birthday celebration ya Xamakhombo kasi na Xamakhombo a nga kona eka birthday celebration ya Gondi Boy. Se Gondi Boy u fike a tsala leswi landzelaka, Ti-artist leti nga ka post leyi ku hava na yin'we ni nga yi hakela mali. Ku na ti-artist leti hi nga na xitokofela xa ti-birthday and then ku va na ti-artist leti hi nga endla ti-events. ti ni rhamba mahala ivi va ni tshembisa ku va ta ta ka event ya mina mahala na vona. I respect Sha Makhombo very much, I love him mara Sha Makhombo loko a endla event a nga ni rhambangi na yena. Maybe loko a lo ni rhamba a hi ta va na agreement leyi ni nga va na yona na artist yo fana na Symfree for example I attended his show for free na yena ka ya mina he will show up for free. Mina ni hava mali na invoice ya Xamakhombo na yi tiva ni nge yi afford. I'm only collecting 10 rand at the gate. Ni nge vuyeriwi eka show leyi. A ni na sponsor, a ni na funding. Xamakhombo n'wana mhani, na mina a ni swi tsakela ku share-ra stage na wena mara nandzu wa mina i wusiwana n'wana madalo. A khoneni mba se kahlekahle laha ka post leyiwani Gondhi boy u swi veka kahle leswaku ri exikarhi ka swiyimbeleri va endla ti-birthday celebration kumbexani ku va na ti-event to karhi laha swiyimbeleri swi yaka swi ya nyanyula ntshungu mahala swi nga hakeliwi mali ntwanano wa kona ku ri leswaku ri na wena loko u endla ntirho na vona va ta ta eka ntirho wa wena va ta cina mahala. Se lawani xa makhombo a nga n'wi rhambang Gondi boy hi swona swi endlaka leswaku na yena Gondi boy a kumeka a nga rhambang xa makhombo hi mhaka ku loko ku nga va na ntwanano wo fana na lowuwani swi ta ta vula leswaku ku fanekele ku huma mali se Gondi boy u kombise leswaku ri mali a nga na yona u rhambi ntsena lava nga na mintwanano kumbexana lava va tlangaka xitokofela swin'we. Se swilo leswiwani swi fike swi vanga huyihuyi eka Gaza laha hi nga vona na Gaga xa post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook u fika a tsala leswi landzelaka, happy birthday D_J Mfundhisi Xikwembu xa Mike may the grace of God locate you ni lo yimela xitokofela lexi mi xi tlangaka na Gondhi boy lowo duma mi xi tisa ka mina my D_J se mi ta swi vona leswaku ri Gagash na yena u kombisa leswaku ri loko na yena a tshuka a endla ti-gig a swi tsakela leswaku ri tinqambi letiwani na vona va tisa xitokofela leswi vulaka leswaku ri a tsakela leswaku ri na yena va ta va ta cina mahala le ka yena hi ku loko swi fika eka yena va koxa mintsengo ya le henhla se hikokwalaho ka sweswo a swi tsakela leswaku ri na vona va ta le ka yena va ta cina mahala kasi u tlhela a posta nakambe laha nga fika a mexina Benny Mayengani the president i va tsala leswaku Benny Mayengani the president na n'wina mi na switokofela mi swi tlangaka na tinqambi xana hi plug-ini tu se hi ndlela leyiwani ri nga ta ku kombisa leswaku na Benny Mayengani swi nga endleka na vona va ri na switokofela leswi va swi tlangaku ke hi ku loko ho tsundzuka Benny Mayengani va ve na tigigi to tala eka n'hweti ya N'wendzamhala lembe leri nga hundza se swi nga endleka leswaku ri ku ri switokofela ke se loko ri ku swi ri hi ndlela yaleyo na yena a swi tsakela leswaku ri va n'wi plug-a kumbexani na yena va n'wi nghenisa eka xitokofela xa kona. Kasi hi tlhele hi vona na Benny Mayengani The President na vona va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook na vona va le ku endleni ka vuntswaka hi mhaka leyiwani. Va fiki va tsala leswi landzelaka, Mavolontiya, mi xap! Se hi ndlela leyiwani Benny Mayengani The President va xeweta tinqambi leti tlangaka xitokofela lexiya tanihi loko va ta ya va ya cinela mahala se mi ta swi vona leswaku ri Benny Mayengani the president a va le ku saseni kahlekahle ve le ku cakanyeteni ka vanhu lava tlangaka xitokofela lexiwani leswaku vo cinela mahala laha va yaka eka ntirho wa tigigi wa xiyimbeleri lexi va tlangaka na xona xitokofela va ya fika va dzuka nyuku kumbexani ku badla nyuku mahala va nga kumi nchumu se mi ta swi vona leswaku ri kahlekahle Benny Mayengani the president a va le ku saseni Se xivutiso lexi nga kona i ku xana ntirho wa tigigi lowu nga endliwa hi xiyimbeleri Mister Post na vona va nga va karhi va tlanga xitokofela lexiwani ke hi ku hi ta tsundzuka leswaku ri na Mister Post eka lembe leri nga hundza na vona va endle ntirho wa tigigi lowu nga endliwa eka n'hweti ya N'wendzamhala la ku ri na swiyimbeleri swo tala xana na vona va nga va karhi va wela eka xitokofela lexiwani ke leswi leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolo Stroyi YouTube channel.